In on leh up te hi parts of speech pakhat preposition kan tih te zing mi an ni a. Preposition dang aia an danglam na chu an man hun hriat hran mai a har bik na hi a ni. Preposition dang heng behind, over, under, next tih ang reng te hi chu an hming atang hian an manu tur hun a hriat mai a, a harsa lo hle a ni. Tunah kan zir tur in awn leh a te hi chu kan sawi tak ang khan man pawlh awl tak an ni. Sap tawng kan duh fir vak lo a nih chuan man pawlh nawk nawk mai ila a pawi lutuk lo turah a ngai ila amaherawh chu a dik taka hman ka duh e i tih si chuan han ngaithla zel teh le. He video hi a tawp thlenga i en chuan in on leh at te an hman hun tur dik tak i hriat phah anga man fuh tawh chuan aa aw bi ang mai a awlh a ni tih i hre ngei bawk ang. Heng in on leh at te hian hun, time, leh hmun, place, te an khawih thei ve ve tih hre ta ila. He video ah hi chuan hun, time, a hman an nih dan kan zir ho ang a, hmun, place, a hman a nih dan chu video dangah kan en ho leh dawn nia. Kan hriat hmasak tur chu hun sawi nana kan hmanin in, on leh at te hi an danglam na chu an hun sawi rei zawng a in an loh na leh general takin an sawi nge specific takin an sawi tih hi a ni. Enge general tih leh specific tih chu a awm ziah? Kan la sawi fiah tho zel dawn nia. A hmasa berin in hman hun tur i lo en dawn ila. In hi hun sawi nana kan hmang a nih chuan an pathum zingah hian a hun sawi chhung hi a rei ber a ni tih hre ta ila. In hi heng, thla, month, sik leh sa, season, kum, year, Kum sawmbi, decade, leh kum zebi, century, sawi nan te kan hmang thin. Entir nan, I was born in December. Gandhi was born in eighteen sixty nine. Jesus was born in first century AD. Kan hriat leh tur pakhat chu in hi hun sawi nana kan hman hian a general hle a. A general viau chuan a specific lo tihna a ni. A general kan tih chuan a hun tak a sawi chiang fak lo, a hun chiah chiah a sawi lang kher lo tihna a ni. I was born in December tih ah te hian December a ti ringawt a, a ni tak a sawi lang lo Gandhi was born in eighteen sixty nine tih pawh hian a ni leh thla a sawi lang lo bawk a. Jesus was born in first century AD tih pawh hi a general hle mai a, engtik kum leh thla leh ni nge tih a hriat loh reng reng a ni. First century ah khan kum zet chuang a awm a ni tih hre ta ila, heti ringawt hi chuan a pian kum tak hriat ngaihna a awm lo a ni. Chu chu A general hle kan tih awmzia chu a ni. In chungchangah hian hei hi hre ta ila, in hi a specific lo kan ti nang a, specific taka hmanna erawh a awm tho va, zing leh tlai sawi nan in hman a ni. In the morning leh in the evening te tiin. a pahnihna ah chuan awn hman hun ni loh en leh dawn ila awn hi in aia a danglam te chu a hun sawi chhung hi a rei lo zawk a tin a specific em em zawk bawk a ni. Hmun hi chawrhka khata ni day kan tih ho, Sunday to Saturday, ni sarih sawi nan hman a ni a, on Monday, on Wednesday te tiin. Chu mai bakah chuan sawrkar chawrh holiday ho sawi nan pawh hman a ni, on Christmas, on Republic Day te tiin. On hi ni khat eng emaw ber sawi nan hman a ni bawk, on twenty sixth January te tiin. Tawp berah chuan at hmana hun ni loh en leh dawn ila at hi an pathum zingah chuan a specific ber a ni. Tin, a hun sawi chhung pawh a rei lo ber bawk. Entir nan, dar zat chiah chiah sawi nan at six o clock te kan ti a. Chhun kan tih, nun an tih hi sawi dawn ta ila, at noon tih tur a ni a, zan lai pawh hi at midnight tih a ni. Holiday sawi nan kan hmang kan tih kha a ni a, at pawh hi a hman ve theih tho va, an in an lohna chu at hi chu holiday a ro ro pawh day tia tawp lo ho ah hman a ni. Entih nan at Easter tiin he triangle lem hi han en vang vang ta la. i hriat feh phah deuh awm e. A chhipa at awmin a area a zim ber a, a hun sawi chhung a rei lovin a specific em em a ni. A laia on awm lehin a size hi a lian deuh zawk a, chu chuan a hun sawi chhung a rei deuh tihna a kawk a ni. Awn hi hun sawi nana kan hmang a rih chuan a hun sawi chhung rei zawng hi a rei ber a ni khat bak a ni lo a ni. A mawng ber ah hian in a awm a, kan hmuh ang hian a area zau ber a, chu chuan a hun sawi chhung a awh rei ber tih na a ni. A hun sawi chhung rei zawng hi ni khat atanga kum mak te duai ai tam pawh a ni thei a ni. Tin kan sawi tak ang khan a general hle bawk a ni.